Basibwa nomwanchwa omorigereria bw'engaka televisheni, chinse echi iga chirigereti chinsa chia mosio bakungu, gose chirigereti chinsa chi'amarogoba, ninche ngoteba ng'a riakorobire buya ande onsi ase otigire- origerereti omorweri oyo iga agwo ekegusii eki ere, chingaki rero nabere ngotarire ase ekenyoro ekeiga kigotuka ime ase ensi, ase abagaaka baye bagomerana, Naboigo banyara gotata, gose banyara korigia ekegusii keria ekiere gose enkorikero yabo, aase nabere nkoba negesii na omera noyomo bw'abagaaka baria baachire enkuma ase okorukereria egegusii eke iga, na komanya ng'a gaitwe asererete buna intwe omogusii. Tagete atunwe ribaga erinde atebe nere ng'o, naende korwa ororo atoteebie ng'a nara riaya iga amanyete gose akorire obotati igoro y'ekegusii. Emerita na esimba Shadraka, nkogoteebia karibu sana ime ya enka. Ria ekegusii ekiere. Minto nabakwanire abwo ase more mbuya more, inche ase amarieta igo ngorokwa Nikolasi Bundusi. Eri nerio esabai, gose eria abaruri, gose abanyandwaro, gose abanyamorero, gose abarumbasi. Bundusi igo nde oyomong'are, mong'are omokaya, mokaya omomanyi,

Ntwokoba tokumete ase engencho twaetwe egwasi enene y'ogosiabora amoba na amasinga. Omonto oyo okorokwa omogitutu, mogoisere omonene omong'ina togokoroka ng'a nere nyagontuga, iga abwate chinyaroka chi'okabaka kianda. Chinyaroka echio tanyora momura. Bono konyora enibo yaye yacheche ribu mono kegima ase omochie bw'Oiserama. Omong'ina akarora ng'a enibo eye yane ngosira ere. Bono inki ngokora? Mpaka enibe yane ndigie inchera, nkonyerenda tesira. Orusi chiombenke, ogacha bw'omogaka orenge omokeire ore korokwa ombaanga. Enibo yaye konyora yasirire kegima, ogeka agare kobwata onyeria, onyagatani onyeria, nyaribari onyeria, akarora bono enibo eye ngosira ere. Omong'ina oyo bono abwo bw'omanga omoiseke naro nari atebetie omogaka oyio ore korokwa omanga oyio ore korokwa omanga ng'a, Omogaka, Nintagete omoiseke oria o momaka akamotebia ng'a, Ne chiomba ore ang'e, omogaka nachiri chinde rende engoeta yaye igoro amente. Nari omong'ina oyio oenchererete kegima nonya orenge omokungu, agaencherera buna omosacha, agacha akaria oboko, akagenda oo gokonyora baraibure chinkuma gose ching'era ng'a omong'ina oyo nache arete omokungu ache komoroberia. egesaku. Bono amatuko kanya kogenda, ching'eere chianya kogenda, gose chinkuma, bono bakaigwa omong'ina oyo ngocha koreta are omokungu. Bono akaganyereru nchera nogwekana onyagatani babugete nomonto omong'ao. Riria omong'ina oo kare nchera bakanyora iga abegete ekebaga, omokungu ne ekebaga akobeka, tari kobeka kiore. Riria bamoganyererete nchera babugete nomonto omong'ao, bakonyora ng'ina moke, bagotebia omong'ina, Eta! omong'ina okogenda ng'oro igo ogoika bakari bw'omanga, akanyora agaterekeire amarwa, mokungu tanya goterekerwa marwa aganywe. Omong'ina oria ogwekumba igo, ogotagoria amarwa aria negesanda, okonywa kobwate omosu- omoiseke oye okoboko okomoiki baka bwoye. Kamoiki bwoye aa. Abanto bagateeba ng'a, Kai, omong'ina onde oche oretire omokungu, bagochia komoboria ng'a, Omong'ina, mbwancha atenenerwe nomonto korwa aa yaya gonkogenda are? Akagenda akareta omogusero omosam omosamo omomura okorokwa mombinya, nere otenenere omo omong'ina oyo okonyora abana. Akanyora omo omwana omotang'ani okorokwa Nyakundi. Nyakundi oyo gatoka, omwana oyo gatoka, abanto bachia komoboria ng'a, Omong'ina, mwana ki bono otogete? Omogeni natogete aa, mwana ki otogete? Tari ganto kande aganto bosa agankundi, korende erimbura riarenge rinene kegima igo rinese, rimbura rinene. Bono amatuko kanya kogenda, kanya kogenda abanto bakoroka omong'ina, omong'ina toretere omwana tokwanie, mwana ki bono? Toretere omwana. omong'ina ogocha ogwancha okobagoteba nimosoki, kondamosoki sikomoita egeko ng'a yaya. Erio omong'ina oyo arosetie amaru kegima amaru akabekwa aria amaru amaru aria ekenua ang'e amaru aria aria a- a- asikire akaba atari gokonya koyigwa amarwa amange mono kegima, amarwa akabekwao.